Aw le, thirtute, kar thar chi bai leh vek u le. Tun tum kan video ah chuan Mizo te pawh in a kan hman lar chhoh ve mek. Tinder apps an tih mai. Online a kawppui, nupui pasal tur zawnna apps chungchang hi kan thlir ho dawn a. He apps kal tlang ah Mizo nula leh tlangval, nupui emaw pasal emaw atana sap kan tih mai nei ta pawh kan awm ve ta nual a. Mahse tun tumah chuan mi thenkhat an online chhas kal fuh ve ta lo. Sawisak leh suam tawk nunna hial chan ta mi panga te chanchin kan thlir ho dawn a ni. Chuan Tinder date kal fuh ve ta lo te chanchin kan sawi zawh ah hian Mizoram Army, BTS Army te tan Army in an hriat ngei ngei tur mahse i la hriat si loh te ka rawn hrilh dawn cio a, ngun takin in lo chhinchhiah dawn nia. Le. Online class kal fuh ve ta lo te chanchin i ngaithla phawt ang. Pakhatna tan chuan Ingrid Lin i chanchin hi ngaithla ang aw. Ingrid Lin hi nurse a ni a, a pasal nen an inthen hnuah a fate pathum a enkawl a. Khawpui zawnna apps kal tlangin John Charlton nen an inngaizawng a. Thla khat vel bawr online ah an inbiak thlum ve dup dup hnu chuan baseball en pah ah a ta ngeiin hmu turin ruahmanna an siam a. Mahse he baseball an en tuk April nikua kum sang hnih sawm paruk khan Ingrid Lin chu rawng taka thah a ni tih hriat chhuah a ni a. A taksa bung hrang hrang te chu kawtthlerah bawlhhlawh paihna hmunah chhar a ni a. He thil a thlen hnu lawk hian Kawppui zawnna Tinder apps atanga a bialpa John Charlton chu man a ni zui ta a ni. Pahnihna, Francia Ramirez, Kum sawmhnih paruka upa Francia Ramirez hi, Mexico nula a ni a, damdawi lam zirlai a ni bawk a. Kawppui zawnna Tinder apps kal tlanga a chas Emmanuel pawh hi damdawi lam lo zir ve fe tawh a ni nghe nghe a. An inhmuh hmasak ber niin Emmanuel hian mutpui a tum a, mahse Francia hian lo hnialin buaina, thinurna leh tualthahna rapthlak takin,

Kha leh chen zaidam leh fel tak anga lem alo chan ve char char tawh chu a theihnghilh palh ta tlat mai a. A online chas Warina Wright chu tawngkam chhe tak taka an khum in kut te a thlak ta hial a, Warina-i hlauthawng lutuk chuan police a ko ta a, an indate hmasak ber nia police ten a tawpkharna an siamsak zui ta a ni. Palina, In ngaizawng thenkhat hmun hranga awmte chuan engtia thui nge kan hmangaihna hi a zin theih tiin an inhmangaihna chu hmangaihna dik a nih zia lan tir nge an tum thin. Mahse, tuna kan ngaihthlak leh tur hi chu hmangaihna a hun lova zin thui em em chanchin a ni dawn a. Phil Stevenson leh Nicole Graham hi Tinder apps atang tho a inhria an ni a, darkar sawm pahnih vel awr an inbe ve tiin, Chawlh hman dun an rel thlu ta der a. Phil-a chu a online charge thar Nicole-i hmu tur chuan Turkey lam panin a thlawk ta nghal vang vang a. Hotel-ah an thleng dun ang a, nuam takin hun an hmang dun ang chu tih nak laiin Phil-a chuanna in lei a rah fel hnu lawk chuan Turkey tual chhung buaina chu a in ṭan ta tlat mai. Mipui an chi ai a, sipai lam leh mipui nawlpui zing aṭangin thi leh hliam an awm ta nual nghe nghe. Chung boruak karah chuan hotel nuam beisei theih a ni ta lo va, Fila leh Nicole-i te in hmangaihna a hun lova zin thui ta mah mah chuan lungawi lohna hlir a thlen ta a ni ber a. An thlenna hotel room te reuh te a inbeng luh a tul tak dan te an hun tawn in a zir lo em avanga a changtu nu leh a changtu pa an nih theih tak lohna te chuan an inkarah tawpna a siam zui ve leh ta a ni. Awle, Tinder online date kal fuh lo kan tarlan turte zinga a hnuhnung ber atan chuan Augustine-a thil tawn lungchhiat thlak tak hi i ngaithla ang aw. Augustine tih chauha a hming tarlan hian dating apps atanga a ngaihzawng hmuh tumin phur takin a inkhalh chhuak a. Amah hi Ghana atanga Australia pem lut a ni a, an inhmuhna tur hmun a va thlen chuan a ngaihzawng chu a thiante pahnih nen an lo thu ho va, Hmun eng emaw chen an inkawm ho hnu chuan Augustine-a ngaihzawng leh a thiante pahnih chuan a motor a inkhalh chhuak a khawlai fan ho an rawt a. Augustine-a pawh in lo rem tiin a car chu tinungin chu hmeichhia te sawina lam apiangah chuan a tlan kawi ta zar zar a. Mahse hun rei vak lo a liam hnu chuan hmeichhe pathum te chuan Augustine-a car chahbi chu chhuhsak tumin an beih rawn ta chiam mai a. A taksa hmun hrang hrang. A lu, a nghawng, a pumah te leh a remchang lai laiah an vit zui ta pawp pawp mai a ni. Tichuan, an duh an hmuh hnuah Augustine chu kawtthlerah hnu chiahin a car chu an ruksak zui ta a ni. Awle, kan hriat ṭheuh angin Mizoram BTS Army te chuan car lian ta July ni kua khan Tanpuina sum fai, cheng sing thum sang ruk zanga zet chu TNT te tan an theh chhuak a nih kha. He an thil tih hlu tak pual hian tunah chuan Mizoram BTS Army te pualin hun kan hmang ve tawh dawn a ni. A hmasa berah chuan BTS rapper Suga hian tlem lai deuh khan Army te hnen atangin thil pek a dawng nasa hle a, chung thil pek tam tak te chu an vaiin kekawr te vek an ni a. A chhan i hria em le? Suga, Lalthlum te a ti in sawi mai ang aw. Hian interview an neih lai in Jungkook hnenah a in puang a, Hey Jungkook, thla liam ta mai khan i kekawr te dum kha a bo tih min hrilh kha. Dik tak chuan kha kekawr te dum kha keimah lak ngei a nia, a bo tih min hrilh lai pawh khan ka har reng a sin, tiin a sawi a. Chuvang chuan Army ten Suga hi kekawr te tam tawk an present phah ta a ni. Tin, Army ho kha Suga hi pasal atana neih theihna chance a awm a nia aw. Mahse, i rin ai deihin a inchhiar to zek a nia. Suga chuan Billion Uanzali a inchhiar a, veikhata pawisa hi i pe tlak vek thei a nih chuan amah hi i nei nghal tawp thei tihna a nih chu. Mahse, installment a theih lo a nia. Vawikhat a pek tlak vek a ngai tlat. Billion Uan Zali chu India pawisa chuan tluk leh dingawn sawmhnih paruk dawn lai a nih chu. A to deuh mah mah ka ti a, eng nge in ngaih ve dan? Comments lamah te khan lo sawi ve ula tiraw? Chuan Suga bawk hi i rin aiin a dawih reuh zek bawk a nia. Ramhual film leh hlauhawm lam hrim hrim chu a en tha ngam hauh lo a nia. PC Hruas Channel chu i enpui leh thei dawn lo a nih kha. A dawt leh ah chuan rap monster ah kai ang aw. Namjoon hi BTS leader niin a IQ level san zawng hi za sawmli pariat a ni a, chutih rual in BTS member zing ah hmelchhe ber a ni tih hi amah pawh a inpawm thlap a nia aw. Namjoon hian kum sawmthum pahnih atanga sawmthum pathum a upa a nih hunah nupui nei a duh thu a sawi a. Tunah hian kum sawmhnih pasarih a upa a ni mek a. Army zinga Namjoona duh em em tu te kha a nupui tur atana inpuah chah nan kumnga bawr vel hun in la nei ania, chang nasa ru aw. Chuan vaneithlak takin a nupui i lo ni ta hlauh anih chuan kawr hnuai pink i hau ar hle dawn nia, thuruk anih chu. A chhan chu Namjoon hian hmeichhia chu ni ila kawr hnuai pink ka ha ang tih kha a lo sawi chhuak zeuh tawh a, kawr hnuai pink chu mawi a ti ve hle ni mahna. Awle, a dawt leh ah chuan Jungkook a chanchin ngaithla ho leh ang aw. He nui mawi te ah hian a perform dawn in a nervous tih reh nan aha a nawt nawn tluk tluk zel tih i hria em le. Tin, a hmeichhe duh zawng chu kum sangkhat zakua sumkua pali atanga kum sang hnih inkar apiang te an ni a. Army te zingah khan heng kum inkar apiang hi in awm em? In lo awm a nih chuan lo ṭang nasa rawh u aw. Chuan le, Army ho kha in lo chik ngai em? Jungkook hian a ham bui bui lai hian a ka ni lovin a hnar a hup daih zel tih hi a thil chin dan hi a dangdai ṭhin a nia. Aw le, J-hope-a chanchinah kan kai leh dawrh dawn a ni. BTS member te hian New Zealand a gas station pakhata J-Hope hi motor in an tlan san daih mai a. Hlau thawng tawkin Jimin a va call a, Engati nge min kal san daih? Engtin nge hetiang hian ka chunga in tih theih? tiin. Mahse a thiante ho lah chuan an lo nuih uar uar a, an ni an prank na lek lo niin a hrilh hai hmel tur an hmuh duh vang chauh lehnghal. A khawngaih thlak reuh asin maw? Bakah, Jehob hi a dawih ve reuh hrim hrim a, hmun sang leh chuk chu teh a hlau em em bawk a. Mahse, hmun sang hlau viau e ti lo chuan hmeichhe tawi erawh a duh vak lo thung a, hmeichhe taksa a a en chik hmasak ber thin pawh an san zawng a ni thin. Vite hi a nghal reuh asin aw. BTS member te hi room khata khawsa ho vek an nih vang pawh a ni mahna, An in ngai naiin an fiam thu pawh a chang chuan a sang ve thei hle a, vaikhat pawh thil an ei ho laiin Suga bawk hi a tawng peih lutuk a, Vi leh Jimin hian an ning ve ta deuh aniang, Suga kawk in tura chi an telh sak tawh a, a tui dan a danglam ve viau mai thei a ni. Awle, Jimin kan sawi ta sa sa. Jimin hian hmeichhe hmela a en hmasak ber thin chu an hmui a ni tih kha chu kan hriat theuh tawh ka ring a. A hmeichhe duh ber mit rawng chu a brown a ni tur a ni, a ti ve leh mauh pek a nih chu. Umm, Mizoram Army te sap nula mitmu pawl nei te aiin in van nei leh ta. Hre reng ro aw hei hi. A dawtliah chuan BTS zinga buh duh a an tih mai. Jin a chanchin hi thlir ve leh ang aw. Jin hi buh duh a tia an koh thin chhan chu maw buh tel lo hian ka nung thei thlawt lo a ti ve thlawt alawm. Mizo Army te tan hei pawh vah neihna leh bawk, buh duh leh buh duh theuh theuh. Mahse buh duh a kan tih reng laiin alu leh purun var pawlh a allergy tih kha theihnghilh hauh lo ula aw. Chuan Gina thil chin than i hriat ngei ngei tur pakhat leh chu a ril a ṭam emaw, a rilru a hah emaw chuan a mit vei lam a siai zauh ṭhin tih kha hre reng bawk ula. Taeyang a chanchin kan la sawi tlem bik em mai, a tawp khar nan hmang ang aw. Korean mi nawlpui te hian English hi an ngaisang em em lo tih chu kan hre vek ang a, chung zingah chuan Taeyang pawh hi a lo tel ve a ni maithei a ni. Chung khat chu BTS member te an zin chhuah dawn hian airport ah information thenkhat fill up an ngai a. Taeyang hian thil nung a nu leh a pathliar hranna, sex, tih chu ka la hmang ngai lo reng reng tiin a lo fill up pek a, hei hian a fans te lawm a hlawh hle nghe nghe. Aw le, ka video te a tawp thleng min lo thlir sak leh avangin i chungah lawmthu ka sawi tak meuh meuh a, Wednesday ah crime story nen a hmun ngaiah kan inhmu leh vek dawn nia, ka lawm e.